Kan channel min lo thlir sak thin tu zawng zawng te in zavai in chibai leh vek ule tun tumah chuan thil hlui hmuh chhuah mak tak mai chanchin kan rawn sawi dawn a ni. Kum sangkhat zakua pahnih ah chuan thil hlui zir mi archaeologist te chu Greek thliar kar pakhat lui kam ah chuan tui chhung an lut a. Chu thliar kar hming chu Antikythera a ni. Chu archaeologist chuan tui chhung a lawng keh chhia vel chu a en dik a. Chu lawng chu Roman sumdawng ho lawng keh chhe vek tawh chu a lo ni a. Wine tam tak leh Greek rama rohlu tam tak chu chu lawng chuan a lo phur a. Chu archaeologist chuan thil hlui upa tawh tak mai chu a hmu chhuak a ni tih a inhria a, a hlim ru em em mai a. Mahse chu Greek ho rohlu tam tak te, an tle reuh te, an bung bel te leh an marble milim ker te mai bakah chuan thing a siam bawm upa tawh tak mai hi a hmu chhuak a. Chu bawm chhungah chuan thil pakhat historian ho la hmuh ngai reng reng loh chu a lo awm a. Khawl pakhat mak tak mai, hmanlai thil leh history kan hriat thin te ti danglam vek tur thil chu chu bawm chhungah chuan a lo awm a ni. He thil hlui, bronze hmanga siam, tui ek nasa tak mai hi an tikhaithera, mechanism, an tih chu a ni a. A hming hi an hmuhchhuah hnua an hmuhchhuahna hmun hming chawia phuah a ni a. Chu mai piah lamah chuan he thil hi thil mak chhuihchhuah theih loh anga ngaih a ni a. A chhan chu he thil mak tak mai hi Greek scientist tu tih hriat loh chuan kum sanghnih za zet kal ta a a siam kha a ni a. He khawl mak tak mai hi gear tam tak leh switch hmanga siam a ni a. He thil danglam tak mai hi hmuhchhuah a nih hnu chuan scientist te chuan an zir chiang a. Tu siam nge, engtia rawn awm nge, enge hnathawh, eng thil nge tih theih tih te chu hriat an chak em em mai a. Khawvel hmun hrang hrang atang chuan scientist te chu he thil zir chiang tur hian an rawn kalkhawm thin a. Mahse tumah mai chuan he thil hi an sawifiah thei lo va, chu khawl mak tak mai thuruk chu tumah chuan an hai lang thei lo a ni. Kum za chhung zet chu he Antikaithera mechanism hi National Museum of Archaeology, Greece ram, Athens ah chuan mipui hmuh theih tur chuan pholan hrih a ni a. Tichuan, kum za chhung zet chu tuma tih buai loh chuan thil mak chhui chhuah theih loh a la ni chhunzawm ta zel a. Mahse, thiamna te chu a rawn sang chho zel a, khawl tha tak tak te chu thangtharte khawvelah chuan a rawn awm zel a. Kum sawmhnih kal ta khan he khawl mak tak mai hi tunlai thiamna hmanga en chin a ni a. He khawl mak tak maina thuruk a lo vawn te chu kan hre thei ta a. Engineering lama mithiam, expert thah te, archaeologist ropui ber ber te leh science lama mithiam tak tak te chuan ram hrang hrang atang chuan he thil en dik tur leh zir chiang tur chuan an kal khawm ta a. Chung mithiam intelkhawm te chuan uluk tak leh fimkhur tak chuan a pat te te chu an zir chiang tan ta a. Mahse buaina'n tawk ta tlat mai. Chutianga thil hlui pawimawh tak a nih avang chuan anti-kaithera mechanism chu a hran hrana lak darh chi a ni lo va. Chu khawl chhung lampang hmu thei tur chuan scientist te leh archaeologist te chuan X-ray khawl an hman a ngai dawn a. X-ray khawl pangaia hmuhtheih a nih dawn loh avang chuan X-ray khawl danglam bik leh special bik tak an hman a ngai dawn a ni. Chu chuan buaina pakhat a hring chhuak leh a, he bronze hmanga siam khawl tui ek vek tawh chhung hmuh theihna tur X-ray danglam bik chu England-ah chiah chuan hmuh tur a awm a. Mahse he thil hlui tawh tak mai hi Athens Museum atanga hmun danga la sawn tur chuan a chhe awlsamin a der thawng tawh bawk si a. Chuvang chuan England atang chuan X-ray khawl lian leh rit tak mai chu Athens ah chuan an thawn a, an lak luh a ngai ta a, an senso pawh a nep hauh lo vang le. Tichuan chu X-ray khawl rit tak mai chu a thens thlenpui a ni ta a, an thil hmuhchhuah khawl hlui tak thla pawh chu lak theih a ni ta a. Scientist te chuan chu khawl chu an han zir chiang a, a thla te chu an han la a. Mahse an thil hmuhchhuah chu scientist te chuan mak an ti kher mai le. Scientist te mai pawh ni lo, a en diktute zawng zawng, archaeologist leh historian te pawh chu mak tih vang chuan an phawk hru hlawm a. A chhan chu chu khawl chhunga thiamna inphum chu kum sanghnih kal ta a neih chi kha niin an hre tlat lo va. Kum sanghnih hma lam khan he thiamna hi awm theiin an ngai lo a ni. He thil sana ang tak mai ah hian gear sawmthum pasarih, size hrang hrang leh pianzia hrang hrang nei a awm a. He thil kan sawi lai mek leh i hmuh lai mek hi khawvel ah computer awm hmasa ber a ni. Apple one an hmuh chhuah hma kum sang hnih daih tawh ah khan Greece ah chuan computer an lo hmang tawh tihna a ni. He thil hian input atanga thil lain a compute a, chu chu output ah a pe chhuak leh a, chu chu computer chu a ni. Chu computer chu BC za velah khan hmuh chhuah a ni tih na nih chu. Chu chu printing press te, light bulb te leh steam engine zawng zawng te hmuh chhuah an nih hmain an lo hmu chhuak daih tawh tih na a ni. Anti-Caithera mechanism hian eng nge tih tak ber tih zawhna kan nei nghal theuh awm e. He hmanlai computer hmang hian Metonic Calendar an tih chu kan chhui thei a, ni awk lem hun tur te kan chhui chhuak in kan hrilh lawk thei a. Chu mai bakah chuan Olympic a Athletic Game thlen hun tur te kan chhui chhuak zung zung thei dawn a ni. A hun lai chuan a tangkai ve khawp ang le. He khawl chhunga thiamna awm an ngaihtuah chuan a hun lai hian he khawl hi awm tur a ni lo niin mithiamte chuan an ngai a. A chhan chu hetih hun lai hian khawl sana hmasa ber tak ngial pawh hmuh chhuah a la ni lova. A hnu kum zabi sawm palina ah sana pawh chu an hmu chhuak chauh a ni a. Chu an sana hmuh chhuah pawh chu karte chi tiat lai a ni a. Sana hmuhchhuah a nih hma kum sangkhat zanga ah chuan Greece ramah a aia te zawk, dik zawk leh them thiam zawkin he thil hi an lo remkhawm daih tawh a ni. He khawl hian hun a vawng dik mai a ni lo va, tunlaia computer hnathawh dan ang deuh hian hun lo kal tur te a lo chhut lawk theih a ni. He Antikythera mechanism hian gear tam tak, pin leh kilhna tam tak a nei a. Chung a gear leh a pin hmang te chuan ni te, thla te leh planet te zan lama vana an chet dan chu a chhui thei a. He khawl te tak te hi tun hunah hian hmu chhuak ta ang ila, thil ropui tak a la ni tho dawn niin mithiam te chuan an sawi a. He khawl advance lutuk mai siam chhuak tura thiamna kha hmanlai mia tumah nei an la awm ngai lo an ti hial a. He khawl hlui tawh tak mai leh mak tak mai hian thiamna turu tak mai a nei chu. Scientist thenkhat te leh ziaktu thenkhat chuan thil theih lo ah an la ngai tlat a. He khawl changkang tak mai hi alien ho pek a nih te pawh an ring hial a ni. Engpawh ni se hmanlai thil an chhui chhuah theih loh thenkhat ah chuan alien ho an chhui kai leh nge nge thin a ni. Khati zawng kha tun ṭum atan chuan ni leh phawt mai se la. Ka channel vawikhat ilo en na nih chuan khawngain milo subscribe sak ve ngei dawn nia. Thlirtu zawng zawng te in zavaiin video leh ah kan in hmu leh theuh dawn nia.